X'waħda ħadd. Isak il-brain. Ejja x'waħda miskena. L-aqwa li ma weġġax.
Insomma, jek taraw xaġa interessanti, ibatu inna, diġa batunna u koll il-mara ta' Bernards, s-sonoru fuq shooter at danusan.com. Issa, issa. Statistikament, l-irġiel Maltin qed jagħmlu ħafna iktar faċendi fid-dar. Issa l-mistoqsija mhux dik jekk il-faċendi humiex apprezzati, one, u jekk ħa ninżel naqra fejn l-irġiel. Saqsihom jekk jikkoreġuhomx waqt li qed jagħmlu.
Qiegħed hawn il-Pjazza tar-Raħal Ġdid u ħa nipprova nsib koppji forsi daqsxejn kbar fl-età ħalli niskopri Jekk l-irġiel tagħhom jagħmlux il-faċendi jew inkella le. Sinjura, da tiegħek jagħmel faċendi d-dar?
Iva, da. Agħtini eżempju x'jagħmel.
Meta jkun hemm bżonn, ġilien Kajsar jgħid. Iva, ta.
Qabdu biss Standard procedure. Jasar platti, jasar platti, jonxor.
Da tija, jak titu. Jgħamel xaħġa.
Jgħamel iwa jgħamel. Ta' miex mi wara, ho.
Insomma, tajku kun hemm bżonn nagħmel. Ukoll.
Kollox sew jagħmel.
Aħjar minna tagħmel. Imma dejjem għandi għajnuna ta' xi ħaġa minnu. Tajjeb. Mela kif rajtu sinjuri ħafna mill-irġiel vera qed jagħmlu l-faċendi. Allura minn hawn inwasslu l-messaġġ illi kemm jista' jkun ma nħallux in-nisa jagħmlu x-xogħol weħidhom imma nistinkaw ħalli nibqgħu ntellgħu l-persentaġġ.
U smajtu li Trump ħareġ f'wieħa jisimha Fight, Fight, Fight. Aha, u ħareġ xi oħra għan-nisa, Victory 47, xi għax iħobbu jitfgħulhom in-numri, ma nafx x'inhu l-47, imma tiswa ħafna flus, ara. U taħsbu li dawn l-affarijiet Trump biss kapaċi jagħmilhom, hawn Malta għandna nies kapaċissimi li qed jimxu fuq dawn il-passi wkoll. Arawh. Aw, Skariċċ! Hello, min inti please? Min jien?
Jiena Coco Maltese, produttur tal-fwieħa ewlieni u qed nikkollabora ma' ħafna vips Maltin li qed jivvintaw li jagħmlu fwieħa. Nurik l-ewwel wieħed? Kif trid.
Mela, dan l-isqof għamlu Eau de Bovry. Ara kemm hu sabiħ. U l-fuħ ta' hi fuħ ta' vera. U li qed jagħmel ħajat il-proceeds kollha li jaqla' lin-nies fil-bżonn. Eh, tajjeb.
Għall-istrina jew hekk? Le għal-labor bħalissa fil-bżonn qegħdin. Ejja, ejja, jgħat fuq il-wan. Ara da, ara da.
U dak ta' minnu? Da, taraħ mux mimli, eh, anzi. Dik vojta.
Vojta, di jisima, o da zoppardi. Il-fiħa by Jason at zoppardi. Ma tnajdlek jena, Kważi vojt u tajdulux li vojt, għax jekk tajdlu li vojt jieħu għalih u dak ma jaċċettax telfa ta' qed ngħidlek jien. Ħanurik iktar! Proset, eh, għandek iktar? Mela dan qed tarah da ta' Clayton Bartolo. Ħafna produtturi jagħżlu li jsemmu l-prodott tagħhom bin-numri. Tiegħu semmih 68K, għadni ma nafx għalfej, imma sabiħ li seb, 68K. Isni nafal xiex jien? Ma nafx, mbatt fil-kas għajdli. L-aħħar iżda mux l-inqas, Il-fwieħa ta' Joe Etienne, li tik kondom maħħa u kol dak, rajtu? Ma nafx jisima, ma? Eh, ħana jidlek jien, taf jisima l-fwieħa? Le.
Protection by Joe Etienne. Ma tanx nixtab il-kondom imma. Ħanifqu għawek?
Nifqu għawek.
Dak il-kollox, Iva, koko.
Maltez kollox barra diha ta' koko. U Roberta Metsola daħlet fil-Google Year in Search tal-2024. U i. I instema tajt dal-klim, isimgħu. 2024 will be the biggest global election year in history. Se taw ġabuha, msabbuha biċċa żgħira, ma mhux dak. Issa jiena ma ġid neħilek rettu ma jiena. Għaw Maltin oħra li missom jew taħlu floka, jew daħlu maħħa, bħal. Bħal din nanna, eh, eżempju. Fuck's sake!
Block them? No.
They're sparkly. Fucking. It's a row. Eh?
Għarħila li, tibħu, ħad qabbel il-nanna ma' mezzola?
Mux istess ħaġa. Waħda bdiet tara l-elezzjonijiet u dejja tara il-bizliet. Isbaħ dejjem.
Saħħa.